Jiena nemmen li jekk inti tagħti tazz-ilma lil xi ħadd, l-inqas sempliċi għent lil xi ħadd, it comes back to you. Meta tgħin sempliċi b'kelma, hi x'inhi tagħmel kuraġġ lil xi ħadd, mur tara lil xi ħadd, tgħin lil xi ħadd fil-bżonn, tisma' lil xi ħadd. Issa aħna x-xogħol tagħna peress li aħna, jien meta dħalt nurse, jien kont naħdem ix-ship building, jiġifieri ara x'għandu x'jaqsam, u ma kellix job satisfaction. U mbagħad. Kien hemm wieħed u qalli ħarġu l-applikazzjonijiet tan-nurses dak iż-żmien u kien hemm mature students, jiġifieri kelli fuq it-terti, diġà kont miżżewweġ b'ġiex t-tfal. U u meta dħalt nurse, dik li xtaqt li ngħin li li tnaqqas it-tbatija lill-pazjent u ġejt ġo sala tat-tfal. Semmejt stejjer ta' high level of jew ċoe għidt li inti esperjenzajt very high level of love. Tista' tina eżempju, storja biex. Tgħinna nifhmu. Jiena rajt il-ġenituri jew pereżempju għal uliedhom jitmermru tarhom jeżistu jkunu importanti li jien ħa nagħmel ħilti biex il da t-tifel nagħtih kollox, it-tifla nagħtiha kollox u tarhom ma jimpurthom minn xejn u tinduna l-bniedem meta jaf iħobb hu u tikber hu magħhom jiġifieri. Jiġifieri inti tarhom kemm hawn nies Jiġifieri, jeżistu kollox, hawn min jinqeda b'uliedu li huma ftit il-persentaġġi, imma mbagħad hawn nies li tolqothom xi ħaġa u minn dik ix-xi ħaġa jkomplu jikbru, jikbru biex biex jagħtu kollox f'dik is-sitwazzjoni. U rajniehom aħna, rajniehom. Pereżempju, jien ġieli kont f'karozza ma' xi ħadd li qed imutlu t-tifel tiegħu, jiġifieri jgħidulu termina, u nkunu qed insuqu u jkun qiegħed, inkunu għaddejjin f'two ways, u jkun qed isuq fit-triq li jkun, u ngħidlu isma' hawnhekk, jew sor sor, jkunu qed jeżistu biss. U tarahom jitmermru, jitmermru għal uliedhom. Jiġifieri, u dawn huma n-nies iġennuk. Kif,
dak l-uġigħ, li tara, kif tirrikonċiljah ma' Alla? Ew, żgur, dawk huma a questions without an answer, u jien ngħidilhom tipprova, għax hawn min jgħid, għax forsi għamilt xi ħaġa ħażina, kieku ili mejjet, jiġifieri, huma questions without an answer, li tista' tagħmel tiġġieled bl-imħabba bħal ma qed jagħmlu huma. U mbagħad għandek pyramid Inti, waqt it-tbatija, meta xi ħadd ikun għaddej mit-tbatija, għandek il-bargaining, denial, anger, acceptance, tgħaddi minn dawn l-affarijiet kollha sewwa. Dak il-bniedem li jaċċettaha, jaċċettaha tgħidli x'jiġifieri, jrid jitgħallem jgħix bil-ferita. Il-ferita dejjem ħa tkun hemm. Qed tifhem? Il-ferita dejjem. Imma jekk taċċettaha, Jekk joħroġlok is-sadid fil-karozza, miexej ħdejn din il-problema li t-tifel qed imutlek, tibda tara x'inhuma l-problemi u mhux il-problemi, kif għandek tħares lejn il-perception, lejn il-ħajja u fi x'imdaqqiet naħlu ħafna ħin ninkwetaw fuq ħafna affarijiet li ma jkunu fucking xejn, xejn xejn xejn xejn. U dawn huma l-problemi, fimta? Issa dak il-bniedem li jkun għaddej minn hemm u tarah jaċċetta aħna rajna parents qed imutu għamlu qed imutulhom it-tfal għamlu kollox u tarahom Mut bil in a peaceful way, fhimtha? Ġifieri kollha jitmermru. Aħna rajna tifel jgħid lil ħuh, jgħidlu isma' jien ħa mmut issa tinkwetomx, dak it-tip. Jiġifieri rumanzi, jiġifieri rumanzi, jiena tifla taqbadni. Tista' tispjega fuq dik l-istorja, pereżempju tifel qed jispjega. Ma noqgħodx nidħol fiha għax imbagħad noqgħod nibki, allura ma jkollix aptit. Jiġifieri
Fimta?
Mm, eh. Għax imbagħad noqgħod niftakar u niddejja ġifieri. Ma dawn huma affarijiet li li rajnihom u missejnihom. Pereżempju, hemm koppja li leħqu lil Putinu għadu mhux ma bediex Putinu sewwa, kien għadu ma bediex Putinu sewwa. Mm. Allura da kellu jsifer bit-tifla bil-kanser. Kienet pregnant il-mara tiegħu. Welldet u ħalliet hawn Malta u siefret l-Ingilterra mat-tifla l-oħra. Hu ma kellux flus da. Hu kien l-isptar u jqabbduh jagħmel il-laundry, imur fil-kċina biex hu almenu jaqla' x'jiekol. Biex ikollhom min jgħinhom dak iż-żmien. Fhimtha? Jiġifieri din Seta' jbati iżjed minn hekk, ma kienx hawn ma kienx hawn min jgħinu. Ġabrulu ħlief ta' madwar ikun jew jagħmlulek xi bott bir-ritratt ta'. Niftakarha din, eħe.
Allura, u da, u da ilu snin illum il-ġurnata u l-mara tiegħu, jiġifieri, u għadha kemm tiżżewweġ issa, issa din kienet tifla, it-tifla issa żżewġet kemm ilu sena ilu, jiġifieri l-qasi. U ilu snin jgħin lil Putin u kull ħaġa li nitolbuh jagħmlilna, jiġifieri, dawk ħalluk Huwa inġinier, jiġifieri l-bniedem, u jgħidlek jien naf x'jiġifieri kemm batejt, u flok li ħadha in the negative, ħadha in the, jien irrid ngħin lil ħaddieħor u kull ħaġa nitolbu agħmel hekk u, tarahom. Għandik oħra kbira di oħra. Da siefer l-ewwel darba f'ħajtu fuq is-seventies. U tgħidli x'jiġifieri, għal xi ssiefer daqshekk? Siefer għax in-neputi, t-tifel tat-tifel tiegħu, meta twieled ma setax jieħu nifs jekk ma jkollux ċertu magna. Allura bilfors ridna nsifruh. U għamel l-ewwel sentejn ta' ħajtu barra minn Malta, ġifieri. U da siefer, da l-anzjan, biex imur jara lil lin-neputi tiegħu. Qed tifhem? U qal talli inkomentuni u tajtuh sentejn post in-neput, jiena twenty four hours ma' Putinu. U kull ħaġa li nitolbuh, jien tlaqt nagħmel hekk, u jtik id-, kull ħaġa, kull ħaġa. Jiġifieri dak twenty, jgħidilna jien twenty four hours dejjem. U jisom dawn hu l-iktar affarijiet li jġibulek pjaċir inti li. Aw, dawk, dawk. Meta tara n-nies li lesti jinvestu ħajjithom. Kull bniedem jogħġobni jiena. Jiena jogħġobni kull bniedem li għandu qalb ħelwa. Kull bniedem, kull bniedem u jiffaxxinawni. Ngħid ara da jaf ipenġi, da jaf ibigħ, da jaf jiknes, dan avukat u għennieh tista' tgħinu u jgħinlek kollox. Jiġifieri, u dik hija Isek għandek ġieħ soħu għal ta' ħafna nies ħelwin jaħdmu flimkien, jiġifieri.
Mela, tlaqna?